na ɛwɔ sɛ yɛbɛdi dwuma na yɛde boa. General Secretary kasae wɔ naawɔtwe a ɛtwaa mu no na General Secretary uh, calling for national dialogue to address mass failure of teachers who sat for licentiate exams uh, just recently. They are the Eba Abonteno, uh, General Secretary, uh, Owura Thomas Musa Tanko, Ɔde n'ano adesɛm abɛto dwa, wakasa ho na n'ani abere papapapapapa. Ɔse no, it needs to be called for national dialogue na stakeholders a ɛwɔ obi ka no nyinaa no, eh, obiara atumi de n'adwene aba na yɛnhwɛ the kind of questions a wɔn sɛteeɛ de maa nkwadaa na wɔn kɔtwerɛ saa exams no na marking scheme bɛn na na ɛda soɔ, eh, pass mark no na ɛyɛ sɛn, deɛ na ɛkɔɔ mu Enti a ɛɛ saa Feiloa no a yɛka ho asɛm no tumi de baeɛ. Na na in fact naawɔtwe no mu ba na nsɛm a ɛteteteteɛ no ɛne questions a amanfoɔ no marking scheme ne ma nkurɔfoɔ bi script a yɛamake a binom politicians no binom ne nkurɔfoɔ bi ɛde bɛba bɛto dwa no ɛkenkan metietie radio stations ahodoɔ na obi koraa deɛ wɔkan letters a nkurɔfoɔ twerɛtwerɛ in fact it was very very bad. very very very bad sɛ saa nneɛma wei nyinaa ɛtumi kɔ so yɛbɛkenkan ɛyɛ general secretary ne nsɛm no a wɔde baeɛ no kakraa bi na yɛama atiefoɔ nso so atumi atie free shs should be should not be at the expense of basic education free shs should not be at the expense of basic education said by who yɛbɛka ho asɛm ɛyɛ eduwatch ɛɛ yɛ papa kofi asare ɔno wɔde saa adeɛ no ɛto dwa ɛyɛ asɛm a ɛho hia paa ɛɛ na wohwɛ a yɛapeke saa nneɛma no a bɛyɛ sɛ ɛɛ naawɔtwe mmienu mmiɛnsa ɛbɛni no yɛka ho asɛm because the government has made his mind or intention to Um, introduce one student, one tablet at the SHS level. Na yɛbisa sɛ basic school na ɛwɔ aseɛ hɔ no yɛahwɛ ho asɛm aka wie anaa? Ɛnya biara senior free senior high school no kora ɛde baeɛ no nneɛma no bi wɔ ho a it needs to be dialogued anaasɛ oh, it needs to be reviewed. Uh, yɛtumi ɛkyerɛ hwɛ nneɛma no yɛ nsesaeɛ kakra kakra na yɛde nneɛma bi toto yie paa because free SHS no deɛ aba bɛboa ɔman no Ɛyɛ good policy nanso so no yɛnkyerɛ sɛ nneɛma wɔ ho na sɛ nyɛ a yɛntumi nka ho asɛm. Ɛwɔ sɛ yɛka ho asɛm na yɛn nyinaa de yɛn adwene ba na yɛtotototo nneɛma na nneɛma no si ne kwan so na ɛkyena bi no obi amma ammɛka sɛ adeɛ no maba seiseisei nti mayi afiri hɔ. Ɔhu sɛ ɔmampanin Kufoɔ de four years SHS baeɛ na ɛbaeɛ na adeɛ no rekɔ so na anka adeɛ no yɛ kamakama na ɛkɔ so kamakama paa Nanso ebinom baeɛ, wɔse, No, yɛ deɛ once a yɛde ayɛ yɛn manifesto no nko ara deɛ, yɛbɛtwam, yɛbɛyi afiri hɔ. They didn't, they didn't even call for any national dialogue, but wɔn baeɛ no ara yɛyi firi hɔ. Ɛnnɛ yi, saa free SHS sam yi, sɛ yɛanhwɛ ne yɛankorakora nneɛma no a ɛwɔ ho no a, ɛbɛtumi atena hɔ anaa? Is it sustainable? Ɛbɛtumi atena hɔ a, ɛɛ, akɔsi awieeɛ anaa? Anaasɛ bɛduru baabi no, wɔanhwɛ yi a yɛn nsa bɛsi fam, na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛsan kɔ yɛn akyi anaa? Ɛwɔ sɛ yɛtumi ka ho asɛm na yɛtoto nneɛma de nneɛma gugu n'akwan mu yie. Enti no, yɛn nuabarima a ɛyɛ Kofi Asare eh, Edward, ɔno na ɔde aba no, ɔse eh, free SHS should not be at the expense of basic education. Yɛbɛka ho asɛm. Laptop distribution no, ɛyɛ TMI, TM1 laptop distribution no, ɛno nso so eh, timetable mpanimfoɔ de bae. na time table na mpanimfoɔ de baeɛ no in fact we are monitoring ɛna sɛsɛ deɛ yɛahyɛ aseɛ distribution ahyɛ aseɛ july na mo hyɛ aseɛ sɛ july na mo de to yɛn anim sɛ mobɛhyɛ aseɛ mo ne unions no nyinaa ahyia ma unions no agye atom ma mo de mo nsa hyehyɛ nkrataa ase ɛɛ ɛma yɛn nua yɛn papa yɛ biribi a ɛyɛ Eh, ma menhwɛ krataa no yie. Stephen Kwaku Owusu. Wei nyɛ Stephen Kwaku Owusu a ɔyɛ Dasesam Bishop of Methodist Church. Wei yɛ Stephen Kwaku Owusu yɛ a ɔno na ɔyɛ Acting Deputy Director General MS Management Services ɛwɔ Headquarters. Ɔno na ɔsan saa krataa no de maa Director General Dr. Eric Nkansa a eh, mpanimfoɔ ɔba bia mo wɔ bia wɔ Headquarters hɔ. Mr. Prince Charles Agyemang-Duah wɔ kurom ha wɔ Kumasi. Ɛɛ papa yɛda ase ne adwuma so a wodi boa Ghana Education Service and nat as a whole. Ɛɛ Teachers Fund ho nsɛnsɛm no bi wɔ ha. Ɛɛ yɛbɛka ne ahwɛ sɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi adrɛse saa nneɛma no nyinaa na nneɛma no atumi atotɔ na akɔ anim. Nti saa krataa yi no ɛɛ mpanimfoɔ de baeɛ a date no a wɔde baeɛ no ɛɛ the first month a wɔhyɛ aseɛ no yɛ July teaching staff ɛna wɔn nso wɔn ba bɛ serve wɔn primary schools no yɛn nuanom na ɛwɔ primary schools no wɔn nsa nkan education offices foɔ nsa nkan ɛna ɛyɛ non teaching staff no bi nso so no ɛwɔ hɔ nso so a wɔn nso so nsa nkan kg foɔ nso so wɔn nsa nkan wɔn laptop na timetable no sɛ july 2023 teaching staff ahafo and oti region. na wɔde rehyɛ aseɛ. Ɛnnɛ yɛ first July, nti ɛfiri Monday rekɔ no, yɛbɛdi akyire na yɛakɔ Ahafo ne Oti region hɔ na yɛakɔ akɔhwɛ sɛ ampa wɔn laptop no, yɛahyɛ aseɛ de rema wɔn anaa. Sɛ July deɛ no pa ho na wɔn an supply saa two regions yi deɛ a, na kyerɛ sɛ wɔmpɛ sɛ wɔde mfofo dan yɛ kwaeɛ, wɔn wɔn de yɛ sekan adwa na nka wɔn yɛ korɔkorɔ dɛ dɔn. Ɛno deɛ yɛmma November no koraa nso koraa na yɛahyɛ aseɛ akasa te ntasi kɔkɔɔ. Because ɛɛ yɛsi agorɔ no ɛbɛsɔ a efiri anɔpa efiri anɔpa efiri anɔpa nti July na mpanimfoɔ de aba no we are monitoring closely hwɛ sɛ July no wɔn bɛ hyɛ aseɛ na wɔn distribute laptop no anaa sɛ hyɛ aseɛ na ahafofoɔ enya wɔn deɛ oti region foɔ enya wɔn deɛ deɛ a then we can trust this time table a mpanimfoɔ ɛde aba abɔnten no na nhyehyɛeɛ no a wɔn firi August twenty twenty three wɔn bɛ kɔ eastern region western north ɛbono. ɛna Bono East na wɔn akɔ akɔfa wɔn deɛ no de ama wɔn. Na ɛfiri hɔ a na aba September 2023 teaching staff uh, Western Region Central Greater Accra Volta and Ashanti uh, saa berɛ no nso so wɔn bɛkɔ akɔkyɛ wɔn nso so saa regions a mabobɔ din ɛyɛ mako mako mako five regions Saa berɛ no na wɔn nso so wɔbɛkyɛ wɔn deɛ de ama wɔn. Yɛfiri hɔ a ɛbɛba October 2023 non-teaching staff all regions sane sɛ wɔn deɛ wɔn nhyɛ da nnɔɔso papa ɛno nti yɛbɛhwɛ sɛ saa no October no obiara bɛ nsa bɛka deɛ November to December ɛyɛ mop up exercise a all regions yɛba bɛhwɛ na wɔn a na wɔn staff ID ho nsɛnsɛm te sɛ me nuabaa Helen wɔ ha yi wɔnyaa ne deɛ Ne staff ae de no menim ɛyɛ half mmem hɔ no sɛ gɔs hɔ no ofrɛ gye sɛ ɛkɔ hwehwɛ n'abusua mu hɔ because ɔno no deɛ no baeɛ ne staff ae de no obi de ne staff ae de agye ɛho nsɛnsɛm no nyinaa wɔ hɔ a ɛno nso so yɛbɛka ɛho asɛm so we are monitoring closely ne yɛahwɛ sɛ ampa wei deɛ GS mu na mode saa timetable no ɛde aba nti yɛbɛhwɛ sɛ we go by the timetable teachers fund ɛho nsɛnsɛm nso so ɛwɔ ha ɛwɔ sɛ yɛka ho asɛm promotion exams was written 20 Eight February and first March two thousand and twenty three this year it's about four months now amanfoɔ ɔbisa sɛ na dabɛn dabɛn dabɛn dabɛn dabɛn ɛna exams no mpanimfoɔ ɛde bɛba abɔnten na deɛ wɔ mu a amanfoɔ ani abere a wɔn bisa ne sɛ sɛ yɛatwerɛ adeɛ no February deɛ a ɛna sɛ wɔde manfoɔ bɛto scale deɛ a ɛna it should be the month na wɔn kɔtwerɛ exams no nyɛ month a wɔn bɛ release results no because results no mo na ɛwɔ mo hɔ. Enti sɛ mo ara motena ase ara na sɛ two years na mo release results no na mo release a, month no a mobɛ release no na mode atikyafoɔ no bɛto scale. Na kyerɛ sɛ eh, kwan bi so no yɛsisi akyerɛkyerɛfoɔ no. And this I'm drawing the attention of the unions. I'm drawing the attention of the unions. Sɛ eh, unions no Ɛwɔ sɛ mo hwɛ na mo di akyire na yɛ hu sɛ, sɛ sesei no yɛ ne GES ɛne Ministry of Education bɛ tena ase na yɛ yɛ agreement foforɔ a, yɛ nyɛ agreement about the promotion exams no because asisie wɔ mu. Ɛɛ promotion no ara koraa duru a yɛ mfrɛ wo, bi koraa one year, two years na yɛ mfrɛ wo. Yɛ frɛ wo na mo kɔ twerɛ exams no nso so a, na exams no wɔ wɔn hɔ ara kɔpem time a wɔn ankasa bo bɛdwoɔ ansa na wɔn de aba abɔnten. Wei ɛyɛ objective exams, objective questions na wɔkɔ twerɛɛ. To objective questions a yɛ marke no, obi bɛ bisa sɛ ɛsɛ sɛ take even one month koraa ɛne a marke questions no awie anaa? Amanfoɔ ɔbisa o, amanfoɔ ɔbisa na the way a this week no a lot of course a nkorɔfoɔ ne pressure a nkoranfoɔ de ɛreba yɛ so no, we need to draw the attention of the unions and government sɛ yɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ promotion exams no wɔn awie a wɔn mfa adeɛ no mmra abɔnten. Because time a mode bɛba no na mode akyerɛkyerɛfoɔ no bɛto scale. Eh, na kyerɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ mo sisi yɛn too much. Mpanimfoɔ sisi akyerɛkyerɛfoɔ dodo wɔ Ghana ha. Ase yɛn ni kamafoɔ. Yɛn ni kamafoɔ no nti no, obiara fa na baa na ɔde abɔ yɛn. Ɔho, abɛn bi baa ɔno koraa de ɔbaa yɛ ɔse mo ayɛ adwuma 36 months koraa mɛtua 3 months. Yɛte Ghana ha ne ayɛ nhwɛ hann. Nti duru baabi a, yɛ na me ne unions no nyɛ adwene. I sometimes blame the unions. Nneɛma bi wɔ hɔ a nsɛ sɛ yɛtena ase ma saa ne ɛno nti ne akɔte union no. Because how unionism started in Ghana no, it wasn't easy. People fought for it. Some sacrificed their job, sacrificed their life. Ɛduru berɛ a yɛn nso so yɛbrɛ so yɛn nso yɛbɛyɛ bi ɛde atoa so. Yɛn nso yɛbɛyɛ bi de atoa so na ɛduru hɔ no yɛpupu yɛ to a yɛama yɛ political affiliations no ɛredi yɛ tiri mu nya ɛhyɛ yɛ union no which is very bad. Obia wɔ party memete wɔ meyɛ active politics but when it comes to unionism and union work nko adeɛ a I don't joke with it. Ɛhia sɛ yɛka ho asɛm ɛhia sɛ yɛka ho asɛm paa 2024 ɛyɛ 2024 negotiation for salaries yɛbisa sɛ negotiation no ahyɛ aseɛ anaasɛ nhyɛ aseɛ. July na yɛwɔ mu yi. Budget nso yɛbɛready no November. Nti yɛwɔ how many months for the budget to be read to us? Na yɛtena hɔ ara ma yɛayɛ budget no awie ansa na yɛstarte negotiation anaa? Anaasɛ negotiation na starte deɛ a TUC and all the organized labour no moma yɛhunu. Because yɛn ntena hɔ nyɛ nhwehwɛhan bio. Ɛma mo nsa nkɔ gyegye saa seven percent seven percent na mo gyegye maa yɛn no. Ɛne deɛ ebi nsi bio. Sese yɛ gyina thirty percent. Thirty no na yɛ nyaa twenty twenty three ɛno na ɛwɔ mu. Enti we are not coming back because Ghana mmaa n'akyi. Ghana mmaa n'akyi yɛ draw mpanimfoɔ attention sɛ Ghana no mmaa n'akyi we are still moving forward. Ghana nneɛma kɔ so a na ɛkɔ soro. Nneɛma ɛkɔ n'anim. Nneɛma boɔ yɛ den. Mesi wo kura sika two thousand cedis last week. Me kura sika two thousand cedis. Me wura dwom ma ntumi antɔ nneɛma bi a sika no nyinaa san. Na me bosom yɛ akatua no kura ɛyɛ sɛn. Ya ma yate me light bill. Makotua water bill. Me de bi ato fuel. Me de bi atua me tight. Me de bi ayɛ wei. Sɛn na aka me nsam. Sɛn na aka ansa na tattoo. Sɛn na me gyeɛ. Me de bi nso agye loan. Ma gye loan. Sɛn na aka me nsam na wokura sika kyɛ sɛ two thousand within the twinkle of an eye no na sika no nyinaa sa. Mantɔ nneɛma biara a mede kɔɔ fie hɔ, sika no asa, biribiara ni me bɔtɔ mu. Enti sɛ bɛyɛ a mɛ survive ama bosome no aso no, na kyɛ sɛ kyɛ sɛ experience saa, dom ne experience saa, ɛna baabi a ɔsɛ wokɔ koraa na wodɔgye dɔgye. Akyerɛkyerɛfoɔ brɛ o. Enti yɛabusua mu koraa no, mofa nsɛ yɛde yɛ amɔ bra. Yɛ deɛ ɛso nni mfasoɔ biara wɔ abusua no mu because kyerɛkyerɛni a wobɛbisa no five hundred Ghana cedis bosome a so na ɔbɛnya ama wo no na kyerɛ sɛ wɔwɔ Nana Addo kan na bia na ɔyɛ adwuma foforɔ ka ho sɛ wobisa kyerɛkyerɛni paa five hundred Ghana sɛ ne maame yare anaa ne ba yare sɛ nyame ammoa wo paa na wo maame anaa wo papa anaa wo yere anaa wo ba yare a ɛna wobɛhu w'anim gu aseɛ Infact people are suffering wɔ Ghana ha nti yɛ ka kyerɛ mo 2024 negotiation no yɛ ma yɛ kyi 30 percent no yɛ ma yɛ si last year we propose 60 percent ɛna yɛ ma yɛ 30 nti this year na ɔsi yɛ tumi propose 100 percent na na yɛn hwɛ deɛ percentage a yɛ nsa bɛka nti yɛ propose 100 de ahyɛ yɛ de ahoɔ bɛte so yɛ propose 60 na ɔmo ma yɛ 30 tumi yɛn propose 100 na ɔmo ma yɛ 50 because this time round inflation is at 42 percent.

Ah, nti no nneɛma wei no ɛna nnwumire yi sɛ berɛ ɛma yɛ kwan a yɛbɛbobɔ so na ya- yɛagye adwene ɛwɔ saa nneɛma no nyinaa teachers fund issues in fact eh, binom a apply loans a ɛyɛ wɔn loans no eh, bosome mmiɛnsa ni bosome mmienu ni wɔn nsa nya nka wɔn check baa binom hɔ a deduction no ahyɛ aseɛ ɛyɛ adwuma eh, mpanimfoɔ se yɛma mo aso nte sɛ wei deɛ kyɛw papaa Ɛyɛ Ashanti Regional Teachers Fund Trustee Misa Prince Charles Agyeman-Dua eh, ɔse ɔde ɔkura mu nyinaa mu kɔto dwa mu. In fact, eh, problem kakraa bi ɛna ɛwɔ hɔ but very soon no it will be rectified. Enti mu a eh, mo nsa nkaa mo check nanso so deduction no controller astate ɛde yɛ adwuma no by next week no nyame yɛ adom a yɛbɔ mpaeɛ sɛ obiara nsa bɛka ne check eh, baabi a obi akɔdi ehia sɛ yɛde toto mo accounts mu ma mo koraa yɛde bɛkɔ akɔtoto mo accounts mu de ama mo Because yɛn nyinaa na yɛ serve mo, yɛn nyinaa na yɛ som mo, nti yɛ srɛ mo, eh, naawɔtwe yi yɛn anfa no easy wɔ various district nant offices no koraa, district chairman and district secretaries no yɛ yɛn anfa no easy, in fact the attacks was very very very very very the attacks were very very very serious na mpanimfoɔ ɛde aba sɛ yɛn fa nto mo anim sɛ ɛnyɛ wɔn anidaho na problem ketewa bi wotwetwe wotwetwe twetwe twetwe Na sɛ ɛma a na kyerɛ sɛ biribi na ɛkura mu. But Nyame yɛ adom a next week deɛ eh, from the Asante Regional Teachers Fund Trustee eh, ne headquarters ɛyɛ eh, GM General Manager no eh, nsɛm a wɔde brɛ yɛn no sɛ Nyame yɛ adom a by next week no eh, mo a yɛatete mo no a mo controller atete mo sika mokɔɔ bank yɛatete mo no a mo nsa nka mo checks no Obi koraa sɛnde me message bi sɛ sɛ ɔkɔ akɔtwa ne dua na sɛ wanya antwa a ne pieto deɛ ɛka wansam wɔ sɛe. Yɛasɔ n'affordability infact ɛya ɛyɛ very very very pathetic this time sika no koraa ɛyɛ sɛe woyɛ asesa ndare tattoo a wagye ayɛ three thousand na yɛasan akɔ tew ebi a wakɔ gye teachers fund loan yɛtew thousand five hundred thousand four yɛate afiri mu sika no nso wo nsa nkae infact ɛya paa but yɛgyina mo nyinaa nan mu na yɛsrɛ mo apamo kyɛw sɛ Eh, yɛne mpanimfoɔ akasa. Yɛgu so, regional chairman foɔ no ne district chairman foɔ no nyinaa ne district secretaries ne adeade no nyinaa no, yɛn nyinaa yɛne di akyire a yɛne mpanimfoɔ redi ho nkɔmmɔ. Nti we are hoping sɛ Nyame yɛ adom a eh, next week yi a yɛba abɛsi mu yi, mo a yɛatete mo sika no nyinaa no eh, mo nsa bɛtumi aka mo cheques na mo nso so mode adi mo dwuma. Yɛnim sɛ mobɛky mode akyɛ yɛn. Sɛ yɛkɔ ayi ase, yɛse yɛbɔ nsã na yɛse yɛnim sɛ mobɛgye yɛn nti, yɛada ase. Wei yɛnim sɛ mobɛde bɛkyɛ yɛn nti, yɛda mo ase sɛ mode akyɛ yɛn na ma mommɛbo yɛn. Ɛɛm, ɛnyɛ me nko ara na mewɔ fidua mu ha. Ɛyɛ me ne me nuabaa Helen Adu Bafo na ɛwɔ ha. Helen, Teman, na apɔm te sɛn? Nyame adom, na wo nso ɛ? Nyame adom bɔkɔɔ.
Fie bɔkɔɔ? Oo, Awurade adom, biribiara yɛ bɔkɔɔ. Mm, na ɛnnɛ wopue faa he?
mankɔ baabiaa mm. mankɔ baabiaa sɛ dɛ mehwɛ wo anim no a na akɔyɛ te sɛ deɛ ɛbaɛ na sie du nkatia korɔ ɛseresere na kyɛ sɛ ɛyɛ adom na yɛankɔ baabiaa adom na adom na ɛyɛ ma life ɛna aso yɛ asene ma yɛde saa dwumadie ɛbrɛ mu yɛse nat heritage Catch back plan no, eh, wo nso bɔ mmɔden na fa wo ho ɛyɛ dɛn ɛhyɛm. Ɛyɛ 48 Ghana cedis pɛ na wobɛtua bosome. Eh, na nyame yɛ adom na eh, wokɔ pension a, wo sika bi a wacontribute no 28 per, eh, eh, eh, eh, eh, 20 percent of wo total contribution no yɛde n- saa percentage no bɛka ho na yɛde ama wo. Ɛnyɛ saa nso so deɛ a, ɛyɛ 10 years policy. Eh, wo contribute up to 10 years a, 10 years no so a, wo sika bi a ɛwɔ hɔ biara no, Aah yɛde saa sika no nyinaa ɛbɛma wo na wo nso so watumi ɛde ayɛ nea wode yɛ infact mɛnka na ketewa biara nsua forty eight cedis no wanhwee a nya adeɛ a wobɛtumi de ato baabi a wontumi nfa nto baabi da wontumi nfa nto baabi nti bɔ mmɔden sɛ wode wo ho bɛhyɛ mu na yɛatete ato hɔ ama wo na ɛso bɛba mfasoɔ ɛde ama wo. Ɛɛɛ mekae sɛ nnansa mu hɔ me yere kɔyɛ yɛyɛ bi saa ilaki na wɔte ne twenty cedis twenty cedis yɛn ani baeɛ ho so na kyɛ sɛ adeɛ na mature seven years na mature ɛɛ wɔkɔkɔ gye baeɛ anam sɛ nofa bran yɛde kɔtɔɔ nneɛma nketenkete nketenkete bi ɛna agya ɛyi yɛ firi ahokyerɛ bi mu ɛnti mesrɛ wɔ a bɔ mmɔden sɛ wode wo ho bɛyɛ dɛn ɛbɛhyɛ mu ɛyɛ sika nketenkete ne ɛbɛtew by the end of the ten years no wobɛka bɔ mu na ɛyɛ sika kɛseɛ Yasa wɛke twenty percent interest botoo na yɛde akuu so. Ɛɛ insurance sɛ ɛwɔ Ghana ha no mo a mo nim wokɔyɛ na biribi anto a wonnya no back da. Ɔtwa car insurance a wokɔyɛ health insurance wankɔ hospital yɛmfa sika no ma wo. Mo a moyɛ premier ne hwan hwan ni ne nyinaa sɛ mo to mo mo a wankɔ hospital a ɛnyɛ adeɛ ɔmo kɔtua ɔmo refund mo sika no ma wo. Yei deɛ yɛsɛ yɛ cash back plan Fa ho kɔ kohyia mu. Nat di anim de akyerɛ sɛ biribiara yɛ kama. Fa ho kɔ kohyia mu na yɛntumi ntu. Wɔn na asɔ yɛn sene ma yɛde saa dwumadie yi de brɛ mo. Yɛn producer no yɛ yɛn nua barima ɛyɛ Asiedu Nketia. Asiedu Nketia the general. Wei nyɛ NDC Asiedu Nketia asɛm na yɛka. Yɛka Angel FM Asiedu Nketia. Ellen Akwaaba
na nneɛma te sɛn?
Biribiara yɛ kama.
Issues no na mabobɔ so no, ɛmu deɛ he na aka ho asɛm? Chairman, mɛda wo ase na mɛfa akwanya yi so na makyea nnipa binom kakra. Ɛm sɛ mɛkyea ABC Amanseɛ West Trustee, ɛm sɛ ɔbɔ adwuma paa, da biara nso ɔ try sɛ ɔbɛ promote ama nkurɔfoɔ atie yɛ program yi, baabi a ɔwɔ biara mekyea no. Na makyea Sofia Local nyinaa, teachers a ɛwɔ hɔ nyinaa, yɛkyea mo nyinaa. Ɛm sɛ wakeka nsɛm bebree na kakra a mɛdi kan aka about the teachers fund no ɛm sɛ that issue yɛ adeɛ a ɛha adwene yie ɛm sɛ yɛaka ho asɛm a ɛstate yɛ a loans kɔ ɛkyɛ nanso ɛmma recently yɛ ara bebree complains bebree sɛ yɛ yɛastate ti wɔn wɔ aberɛ wɔn nsa nka sika no ɛmɛm sɛ mpanyinfoɔ aso ate a wɔn ayɛ sɛ wɔn bɛhwɛ aka but deɛ kakra a mɛsrɛ ne sɛ ɛsɛ as to sɛ yɛbɛhu sɛ nnipa sei na wɔn yɛ affected no Nka at least ɔsɛ nka district chairman si na sɛ ɛ local ɛyi no compile those list no nyinaa brɛ ɛba to the district office na nka mo nso mo forward kɔ sɛ ɛbɛyɛ a saa foɔ no nyinaa as soon as possible no obiara nsa bɛka ne so ne ne deɛ na ɛde asomdwoe aba because ɛha sika yi so ɔgye ayɛ adeɛ Na afei wo te na ɔno nso soa ne nsa nkaa ne sika ɛsɛ de complains bebree nsɛm bebree na ɛkɔ so nti yɛbɛsrɛ teachers fund sɛ sɛdeɛ wɔn aka no sɛ next week a yɛrehwɛ anim sɛ nnipa dodoɔ bi a wɔyɛ affected biara no wɔn nhwɛ na wɔn nyɛ ma wɔn mu na ɛmfa asomdwoeɛ mmra on the Na mepɛ sɛ wo kenkan wei no kakra, General Secretary is calling for national dialogue to address

he said in the interview. In fact, eh, wohwɛ mu a, eh, General Secretary na no di sɛm a ɔde ato dwa no ɔdi ka. Ɛyɛ akɔyɛ te sɛ ɔman no abɔ ka. Ɔdi ka papapapapa.
Because we have empty classrooms. Wokɔ Atwema Mponua a, Atwema Mponua, wɔn hia teachers paa. Atwema Mponua, ama Adwubi Asafo Agyei, wo na ayɛ district director wɔ hɔ, mekyia wo. Wɔn hia teachers paa wɔ Atwema Mponua. Na sɛ yɛwɔ teacher sesei wɔ hɔ na yɛbɛ ɔmo kɔ twerɛ exams na yɛn fa ɔmo nkɔ mmra na ɔmo bɛ kyerɛ adeɛ na ɔmo nyi saa teacher deficit no mfiri hɔ ma yɛn na sɛ yɛse yɛ afeeli ɔmo nyinaa na kyerɛ sɛ ɔman no abɔ ka because nkwadaa no gu hɔ a ɔmo nnya akyerɛkyerɛfoɔ ma yɛn ntumi nkyerɛ ɔmo adeɛ. Wokɔ schools no bi wɔ hɔ a teacher foɔ bɛ JHS teacher foɔ mmiɛnsa ɔmo na ɛkyerɛ adeɛ wɔ from form one to form three all subjects it's going on go to the other schools districts Na sɛ nkwadaa yi yɛnkɔtwerɛ exams na yɛmmɛfa wɔn na wɔmmɛtwerɛ mmɛkyerɛ adeɛ man a, yɛse yɛafeeli wɔn nyinaa. So wokan kɔ anim hɔ a na wɔka sɛ the kind of questions a wɔsɛteeɛ no, ɛwɔ sɛ wɔma wɔde questions no ba na marking scheme a na ɛda so no ne nyinaa ɛwɔ sɛ yɛhunu. Ghana ha no yɛyɛ nneɛma yɛyɛ nneɛma traa saa obiara nka ho hwee nti na yɛyɛ nneɛma traa saa. Exams a wokɔtwerɛ no yɛamfa ɛyɛ course outline biara ammrɛ wo. course outline no yɛamfa course outline bi amma na wokɔ university wokɔ ss wokɔ gye nti yɛma wo yɛma wo syllabus anaa yɛ yɛ wokɔ nursing training colleges ne ade ade a yɛma syllabus ansa yɛma syllabus nti adeɛ bi a yɛkɔ yɛ ho exams no the people need to know the areas a yɛkɔ akɔ set questions na afiri na wɔatumi asua adeɛ akɔ hɔ na people need to know yɛde yɛde yɛde course outline ɛma wɔn anaa daabi marking scheme no a sɛ wobɛtwa forty anaa wobɛtwa thirty na wapaase no nipa naa na wɔkɔ akɔtwerɛ exams no wɔnim sɛ sɛ wɔtwa forty a wapaase anaa yɛkɔ training college na yɛ yɛ wɔ sɛ what eighty percent can do forty percent can even do it better colleges of education yɛkɔ ɛsɛ atam yɛnim so wɔanya forty deɛ a. wo na wo faili subjects mmiɛnsa a wobɛsesa wo nneɛma na wode akɔ fie nti yɛ koraa yɛ time no two thousand and five yɛ year group no yɛ kɔɔ lɛ ɛɛ PS one no nnipa twenty six ɛna yɛ yii wɔn adi wɔn faili na wɔn kɔɔ fie nti marking scheme no ɛwɔ sɛ yɛde marking scheme no nso so ɛto dwa na amanfoɔ na ɛkɔtwerɛ saa lansɛnhyɛ exam so ehunu sɛ yɛtwa forty yɛtwa thirty yɛtwa thirty nine a nti wɔte questions no no wɔ faili a no wɔhunu. yɛamfa anto dwa nti we need to call for national dialogue ɛwɔ saa nneɛma general secretary asɛm a wɔde too dwa no. Chairman, ɔhu sɛ adeɛ baako a me koraa na ɛkye m'adwene bebree ne sɛ yɛkɔɔ colleges yi, wohwɛ yɛ core subjects, maths, science and English yi na especially English sɛ the kind of essays a yɛtwerɛ wɔ colleges, even sɛ wohwɛ recently yi ara wɔn samples of the ɛyi no bi a wɔn de ba abɔnten a, to me ne deɛ I don't think sɛ ɛyɛ obi a wakɔ training college paa anaasɛ university awie na ɔbɛtwerɛ saa. Because wo dɛ wo sɛ yɛkɔ school koraa hwɛ the kind of essays a yɛtwerɛ. Na yɛn mma nketewa yi koraa wowɔ wɔ eh, class one ne KG ɛyɛ eh, ɛnom ɛno mpo koraa wɔn bɛtwerɛ saa ɛsɛ wɔn de bible ti nti ɛfa bi no wodwen ho bebree a ɛkɔ ɛkɔ ɛkyea kakra. wɔn saa de abɛdi atam ɛkyɛ abɛdi atam in fact abɛgu yɛn anim ase in fact sɛdeɛ ɛyɛ general secretary kan na ɛwɔ sɛ wɔn yɛ Baabi a ɔwɔ sɛ ɔmo wɔ bi, ɔwɔ sɛ ɔmo de ba na mpanyinfoɔ, stakeholders, no nyinaa tena mu na ɔmo hu baabi koro a problem no ankasa firi. Sɛ efiri particular university wei a, they should go there and then see sɛ bi a ɛdɛn na ɛrekɔ se ma ɛrekye ma nti a ama this time around mo product a ɛreba ntumi nyɛ. Last na metie wɔn PRO na ɔka one of the TV stations sɛ eh wo hwɛ mu a Ah, dodoɔ yɛn no nua ara yɛ bɛma ah Dennis ɔ- Dennis sɛ ɔsɛe dodoɔ no ɔsɛe ara yɛ nsu. Yeah. reciters, reciters, asɛ wɔn pɛ sɛ wɔn try ara na wɔn yɛ ara kɔsi sɛ wɔn a wɔyɛ distance. na na resistance kura wanwie wanwie university. ɛm sɛ ne kasa ɔbɛ so ɔyɛ ama ne kɔ ɛte sɛ wɔn a wɔyɛ distance courses ne na ɛm sɛ yɛ yɛn fɔ but in obi a ɔyɛ distance course biara nkɔ ɛntumi ntwerɛ saa borɔfo saa na wɔn de bɛ gu hɔ no. hwɛ wokɔ wokɔ wi ne ba ne ucc a the kind of questions a wɔn de bɛ ma wo paa deɛ ɛnɔ sɛmisa ucc especially ucc ɛn. yɛwɔ oh. colleges of education wɔn questions paa ɛda hɔ a na ɛwɔ so sei ɛno koraa no wɔn atwerɛ apaase. ɛm sɛ ɔkae baako bi a mekae ɔ sɛ obi a ɔyɛ ready sɛ ɔbɛba biara ɔbɛ challenge no court koraa they are ready to come out in fact the way they are doing things no ɛfa bi no ɛboa but ɛkwan a wɔfa so yɛ nneɛma no ɛmmoa yɛ yɛ starting si yɛyɛ exam si yɛayɛ wae menyi ni sɛ wayɛ kede questions abɛto abɔnten sɛ sɛ ni sɛ ɛno nso ɔbɛka sɛ nipa si afeeli Ɛno no wopɛ sɛ problem bi na ɛwɔ a you see them a wɔn bɛtumi ayi wo script akyerɛ wo na wo ne wɔn ago in that but not to the extent of sɛ wode bɛto abɔnten because ɛha in fact mɛtumi aka sɛ ɛwɔ sɛ mpanyinfoɔ hyia wɔn mu na wɔn de apology brɛ teachers yes ɔsɛ wɔn bɛpa teachers kyɛw they need to apologize yes. to us sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ teachers na wɔn mu yɛ training but no koraa na ɔsɛ wɔn bɛpa yɛ akyɛw because me me m'ani fi yɛ mente sɛ yɛ de lɔyafoɔ de aba abɔnten anaa yɛde nɛɛseni de aba anaa yɛde wei de aba da bɛ da biara teachers all because sɛ yɛ masses no ɛso nti. Lɔyafoɔ deɛ na wɔn faili yɛn deɛ berɛ bi wɔn de baeɛ but wɔn amfa script no Ɛno biara sɛ wɔn ammɛto amfa amma abɔnten ammɛ wɔn readi amfa ɛwɔ amma social media ne national mhm television so ammɛkyerɛ yɛn in wɔn fact ɛyɛ amfa very very wɔn bad amfa nti yɛbɛka unions no you need to hold them na wɔmmra abɔnten mmɛpa yɛn akyɛw. Because nsɛm a wɔaka afa yɛn ho ne nneɛma a wɔde abɛtoto social media no, abɛtena radio stations ne TV stations so aka no, is an insult to us as teachers. Nti sɛdeɛ General Secretary aka, wɔn a wɔka no saa ara kaka, wɔmfa wɔn ani nni akyiri na wɔmfrɛ wɔn to order. Sɛ ebia fine, what you have done is good, wode aba abue obiara ani ama yɛahu sɛ nneɛma sei ne nneɛma sei rekɔ so. Because baako bi a ɔkae sɛ, look at the money aban invest on the training colleges. Yɛn time koraa na yɛne yɛgye yɛgye allowance. Ɛnnɛ yi sɛ wɔn se ɛyɛ ɛyi university. Ɛnnɛ wɔn gye allowance o. Ɛnnɛ ɛnnɛ wɔn ngye o. Wɔn gye allowance.
Ahaa. Na nti hwɛ sika, colleges of education. Wɔn gye. Sɛ sɛ akɔ university na akɔyɛ ɛyi degree no wɔn mo da asogye yes nti hwɛ sika aban sɛ wɔ hɔ nyinaa na sɛ wobɛfa saa process wei nyinaa mu na wobɛba na just a common essay wontumi ntwerɛ a na sɛ wɔma aban abɔ ka agu nti ɛno na I think sɛ wɔ sɛ stakeholders no tena ase na wɔn hu baabi korɔ a problem no kɔ anaa the kind the institution a ebi a student no firi wɔtwerɛ ade korɔ de ba na sɛ sɛ obi efiri ho institution na sɛ wɔatwerɛ the kind of this kind of ɛyi essay a na sɛ woso no wɔamfa right way na pass nnipa no. Ɛwɔ sɛ wɔhwɛ saa nneɛma no nyinaa. Ɛwɔ sɛ ɛda na obi ka sɛ ɛnɛ ɛɛ distant courses na dɔɔso, ɛna private ones na dɔɔso. Obiara te a ɛnam sika nti nipa no ne results yi o ɛnyɛ kura no na wagye no. These are some of the issues a ɛyɛ affect education system nti yɛbɛsrɛ wɔn, yɛbɛsrɛ wɔn even though sɛ. Na wonnim sɛ ɛka lansense exams no koraa no ɛwɔ sɛ ɛyɛ subject based. Because obi a obi kɔ yɛ maths, mathematics, ɔn sɛ mathematics foɔ no, wo mma mu ɔmo ɛsɛ ni ade ade saa na ɛne saa sciences no, wo mma mu ɔmo ɛsɛ ni ade ade saa no deɛ a na ɔmo ntaa nyɛ adeɛ o. Ɛne nokorɛ.
Ɛn sciences no, ɔmo sɛ ɔmo no ɔmo adwene no. Kɔbɔ ɔmo kɔbɔ ɔmo brɔfo a. Wokɔ ɔmo ɔmo brɔfo sɛm a, ɔmo deɛ no deɛ ɛyɛ saa scientific terms no ni ade adeɛ no, ba wo mma mu ɔmo brɔfo sɛm ni ade ade deɛ a ɛsɛ ɛsɛ sɛm no na wo yɛ aha ɔmo adwene. Ɔn sɛ SS nsɛm no kɔ ma General Arts foɔ no. Ahaa even General Arts foɔ no koraa no wɔn a wɔn yɛ language no eh, French, English and Twi no wɔn ne adeɛ no na ɛyɛ a na wɔn tumi ɛkyerɛkyerɛ saa SS ne adeɛ no. Nti wo ɛs it should be subject based.
Anaa wo dwene ho sɛn? That is how it should be. Sika mathematics na wɔba abɔnten abɛkyerɛ. Na that's your specialization. Yes. Ɛhɔ no na ɔsɛ yɛhwɛ wo. Ɛhɔ na yɛsɛ yɛhwɛ w'ahoɔden.
Yɛ assess w'ahoɔden wɔ hɔ because wo ba na wo ba abɛkyerɛ maths mm. anaa wo ba abɛkyerɛ English anaa wo ba abɛkyerɛ subject wei anaa wo bɛkyerɛ career technology nti ɔsɛ yɛ assess in that way sɛ wei ne na wokɔ sua because ɔkɔ training ɛno nko ara ne adeɛ a Wokɔ suaa wɔ hɔ nti yɛn asɛ sɛ ɔmu in that angle no na but ayɛ sɛ yɛ time yɛsɛ wo yɛ teacher a wo baa biribi a wo tumi kyerɛ nti. Ɛnyɛ ɛnɛ yi a ɛnɛ yi deɛ ɛnɛ yi deɛ ɛnɛ yi deɛ no ɛnɛ no even at the SHS no koraa first no na ebinom kɔ yɛ primary education ne basic education na wɔn kyerɛ akyerɛ adeɛ wɔ senior high schools ebi wɔ hɔ koraa na ɛnyɛ saa course no na wɔyɛ but na wɔkyerɛ sisi aban na yi saa nneɛma no nyinaa firi hɔ. a wo wo course area ɛna wobɛtumi akyerɛ wɔ SHS. Sɛ woankɔyɛ Twi a, wontumi ma mmɛkyerɛ Twi wɔ SHS da. Woanyɛ mathematics a, you can not teach mathematics. Yɛwɔ nkorɔfoɔ binom wɔ hɔ koraa wɔn yɛ yɛ science, physics nom ne adeɛ wɔn yɛ good a nka they can teach. Previously no deɛ na nka wɔn tumi kyerɛ. Ɛnɛ no yɛmfa wo ma mmɛkyerɛ mathematics wɔ SHS aberɛ a wonkɔyɛ BEd mathematics.
Nti infact ɛha ɛha na ɛda obi ka na woka promotion asɛm ɛnea wɔde aba yi so promotion so ba wɔbɛka kyerɛ sɛ teacher sei so na asa afeli o saa na wɔn so wɔn bɛ wɔn bɛsa aka akyerɛ yɛn. Ah GS deɛ wɔn nyɛ saa ne ah no GS deɛ Dr Eric Nkansa ɛne yɛfrɛ ne sɛ ɛɛ ɛɛ Stephen Kwaku Owusu ɛna Mr Michael Nsunwa as GS ɛɛ eh, council chairman no they will not do this thing to the teachers wɔn sɛ they, they are all teachers Ahaa, nti ɔmo ntumi mmɛyɛ saa nneɛma, sɛ dua nom nyinaa ɛwowɔ hɔ a, ɛm nyɛ sure sɛ saa nneɛma no ɛbɛtumi aba abɔnten saa, yeah, ahaa. Nti yɛbɛsrɛ mpanyinfoɔ ɔmo nhwɛ na ɔmo nka ho asɛm mma yɛn. Na free SHS should not be at the expense of basic education. Hmm, ɛyɛ asɛm. Adɛn na wahome so? Nti ma me home so na ɛyɛ asɛm ɛyɛ asɛm paa wohu sɛ yɛaka ho asɛm aka aka aka aka aka na ɛduru baabi a woka na ɛkɔduru baabi a na waka wano ato na wode w'ani ato nyame sɛ sɛ nyame na bɛyɛ biribi wohu sɛ meɛfa ɛyi licentiate exam si nyame na ɛbɛyɛ basic school saa na mɛka no chairman saa na mɛka no because yɛaka ho asɛm ara kaakaaka, ɛdu mmerɛ bi a sɛ aban no attention nyinaa wɔ SHS soɔ, yɛn no wa neglect yɛn, na last na yɛyɛ blame sɛ Yeah. because of wɔn ɛyi ɛyi hɛs no, wɔn association that is yɛfrɛ wɔn sɛ CHAS, Ah, cops. Ɔ- kɔ- eh, Cops dabi, ne CHAS. CHAS, SH- eh, CHAS foɔ no.
SHS foɔ no yɛ very strong than yɛn cops no nti, Wɔn deɛ ɛno na nokorɛ. ɛna ɛma ntumi nkɔ, but yɛhwɛ mu a, adeɛ biara sɛ ɛbɛyɛ yie a, wo- wodua, wo- sɛ wode dua si hɔ koraa no a, wo sate firi aseɛ na ade rekɔ sɛ dua no bɛnyini a na ɛfiri deɛ bɛn aseɛ ɛbi te sɛ foundation no nyɛ a ɛnkɔ yie ɛyi for exams yi wɔn de baeɛ wɔsi sɛ wɔn na ɛsɛ sɛ teacher ni na ɛkɔ twerɛ saa exams yi obi a wɔnya foundation papa wɔ basic education no ɔnkɔ twerɛ saa aborɔfo no ɛnfa mɛto hɔ ɛno na wɔsi yɛn mpanyinfoɔ nam sɛ this time around wɔn attention no ɛyɛ afiri hɔ na wɔn neglect na nka akadeɛ ne nneɛma bi wɔ sɛ nka wɔn de brɛ basic schools no Ɛno na ɛma a ɔsɛ nka ɛhɔ no na wɔnya foundation no yie. Yɛkɔ sukuu, ba ketewa koraa no, sɛ wɔbɛtumi akan borɔfo a, ɛsate from KG hɔ, meboa? Because KG hɔ no wannya foundation no yie a, ɔntumi mma class one. Class one nso wannya foundation a, ɔntumi nkɔ class two. Ɛyɛ that process no ara. Nti sɛdeɛ wɔka no, that is how it should be.

Ɛyɛ dɛn a yɛbɛhia chalks, yɛbɛhia teaching and learning materials, capitation a ebia headmasters nso bɛbɔ wɔn ho bra up and down their running schools na wɔbɛhia, ebi te sɛ nkunya, tables and chairs, nneɛma a ɛbɛboa ama adekyerɛ adwuma no akɔ so, ama teachers nso ani agye na wɔayɛ adwuma no. Saa nneɛma no na yɛhwehwɛ Na firi ne hɔ. tables and chairs for basic schools, aban na ɛde ba? Aban na ɛde ba, ɛnnɛ koraa ebi mma bio. Ah, Maame mi de mi mi schools ni bi no mu hɔ a o kɔ o de o ba bɛ kɔ agye sɛ o sun table ni wa ko nya na because ebi ma ni nti ɛne na ama headmasters na ayɛ sa because a o de akora ne ba no wa nfa bi ama a o nya baabi a ɔbɛ tena ɔno so oni sika ɔbɛ akɔ pɛ table nkyɛn na PTA so nyɛ strong na ɔka sɛ ɔkɔ fa ɔmo kɔ yɛ nkonya aba hɔ. Ne nyinaa yɛ aban no asɛdeɛ sɛ ɔde ba. Ebi ma no nti na ɛm sɛ te sɛ awofoɔ no nso yɛ fɔɔso wɔn wɔn de ɛmo wɔn ara pɛ bi ma wɔn ba na wɔn de ba bɛ sua adeɛ. Wɔ school bi a wɔn wɔn kɔ no wɔn wo kɔ a wɔn anfa akonnwa ankɔ a. Ah ne deɛ saa na ɛteɛ wɔ kɔ a wɔn wɔn anfa akokɔ a saa na ɛteɛ nti ɔ ɔ ɔsɛ yɛhwɛ. Eh distribution of laptops no ɛhyɛ aseɛ no July a na Oti region ne ɛyɛ.
Yɛdeɛ ne di akyire.
Yɛdi akyire paa ahwɛ. Wohu sɛ wɔaka afe na yɛasi July mu. Yɛnhwɛ ara up to the end of July na yɛnhwɛ. Kyerɛ sɛ obi de wo ka na ɔhyɛ wo afe koraa ɛyɛ dɛn ɛbɛba? Ɛyɛ dɛn ɛbɛba.
Enti July no ɛnde na sɛ yɛante hwee a, ɛnde ɛhɔ no yɛwɔ biribi ka a na yɛaka. Megye di sɛ mpanimfoɔ nso nyinaa de wɔn aso atoto fam a wɔn ani da soɔ. Wɔn because ɛda na Regional Chairman ɛreka sɛ wɔn abɛtɔ wɔn anim. Wɔn nyinaa de wɔn ani di akyire rehwɛ sɛ date no a wɔde aba no wɔbɛyɛ. Ɛduru hɔ na wɔanyɛ deɛ ɛnneɛ nniɔ, deɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ biara no, wɔbɛtumi ne no ayɛ. But I believe sɛ wei ne pressure yɛde ama wɔn na wɔde aba no deɛ, by the end of July no deɛ, yɛbɛhu changes kakra. Wonnye nni sɛ anka ɛsɛ sɛ unions no twerɛ krataa to saa deadline, time table yi a GES de aba yi, na wɔde copy kɔma National Labour Commission? Because ɔmo na o declare strike bi ɛni hɔ a yɛ declare no wɔ Ghana ha ɛyɛ illegal da. Sɛ ɔmo nye nto hɔ nti in case a ama. In case ama then na ɔmo take action a na ɔmo ahu sɛ they were informed. Strike bi ɛni hɔ a ɛɛ yɛ declare wɔ Ghana ha to the labour commission no ɛyɛ illegal da. Ɛwɔ sɛ ɔmo mmom hwɛ na ɔmo ne a gyina mu ma aban no na aban no tenetene nneɛma ma labour unions no etimi yɛ kama no ɔmo nyɛ o. Wo kɔ declare strike pɛ na ɔmo akɔ hyɛ aban n'akyi. Na ɔmo ayi su labour commission ne deɛ tia unions no. Nti wo nyi ni sɛ nka ɔsɛ yɛ de krataa ato so unions no de krataa ato so de kɔ ma labour commission. Sɛ sɛ by third July ending no sɛ baako kora region baako kora and receive ɔmo deɛ deɛ a na kyɛ sɛ we have to take them on. Megye di sɛ mmrɛ mu no ɛmu sɛ biribi saa nni hɔ. Biribi saa wɔ hɔ a nka yɛ unions na yɛ. Biribi saa wɔ hɔ. Biribi saa nni hɔ Yes, sɛ you can do it. you can do it. Yes.
Eh, then they have to do it for us. Eh. Sɛ biribi saa wɔ hɔ no sɛ wɔn bɛtumi ayɛ saa Wɔn de time table aba. These are our grievances. Na ɛno no koraa na ɛbɛma yɛhu sɛ wɔn ani abere. Sɛ ɛyɛ haw a yɛde to wɔn anim no, they are doing it for us. Mm. But I believe sɛ wɔn de wɔn ani di akyiri because adeɛ wei ɛha wotie all the regions ne ne district ayi na obiara deɛ ɔka biara sɛ ɛyɛ problem deɛ but wɔn retwɛn aban no wɔn resu agu no so sɛ yɛ dɛn a at the appropriate time no. Deɛ ɔwɔ sɛ ɔyɛ no ɔbɛyɛ nti I believe sɛ ɔbɛyɛ ɔbɛyɛ. Um, I believe sɛ ɔbɛyɛ promotion exams ho asɛm wɔ 28 February 1st March as of as I speak it's not out teachers are calling for the release of the promotion exams woka ho asɛm sɛ. Chairman hmm.
sɛdeɛ woka teacherfoɔ deɛ yɛnim yɛnim deɛ yɛhaw

Me nana na etwa asase no de maa wɔn na yɛsii aban sukuu wɔ so. Ɛnso tikyani bi adi.
Tikyani wɔ hɔ kyerɛ adeɛ.
Mhm. Nti mo ntumi nka nkyerɛ sɛ yɛdɔɔso. Deɛ ɛsɛ mo yɛ mayɛ na ɔsɛ mo yɛ mayɛ. Yɛdɔɔso Ghana ha sika wonim sika a nipa baakofoɔ gye. Sika a nipa baakofoɔ gye. Obi kɔtena ayi eh, four years na ɔkɔ fie wonim sika S gratia dodoɔ a wɔgye. Article seventy one fɔ wonim sika a wɔgye. Ɛtumi si factory. Nti yɛdɔɔso yɛn dɔɔso sɛm no deɛ me deɛ ɛnea mo nkeka schools no bom ne yɛn nyinaa mmra school no wɔde se capital. Yɛbɛsrɛ mpanyinfoɔ because yɛbɛwɔ teacher adwuma anim na yɛbɛkɔ yɛn anim a egyina saa promotion yi so me ntumi mfiti prɛko pɛ nka sɛ mefiri ɛɛ principal superintendent makɔ AD two anaa makɔ AD one Ne nyinaa sɛ mɛtumi akɔ those promotion anaa mɛtumi abɛyɛ director general anaa ɛyi koraa no a ne nyinaa gyina saa promotions yi so. Director general no yɛnfa mma wo. Oh na sɛ me me me marke time kɔ me twɛn promotion ɛkɔ m'anim a na ɛne me de kɔ. Ah na sɛ ɛduru hɔ a yɛnkɔfa obi a ɔwɔ ɔwɔ saa rank no na yɛde ama no. Ɛno deɛ yɛaka ho asɛm ɛno deɛ ebi nsi bio wowɔ ha na yɛkaa ho asɛm sɛ Mpanyimfoɔ hwɛ sɛ ɔmo nyɛ saa adeɛ no bio. Yatwerɛ ho asensan ho agreement ato hɔ. Hwɛ. Enti ɛno deɛ ebi nsi bio. Nyame onim politicians Oh, ɛwɔ ebi Ghana nsi ha bio. o. Ebi nsi bio.
Ebi nsi bio. Enti Ɛɛɛ. yɛbɛsrɛ mpanyimfoɔ sɛ promotions no yɛtwerɛ no twenty eight February and then March. Mm. Ɛm sɛ that is the first March mu yɛde two days asɛ three days Two na days na ɛtwerɛeɛ. ɛtwerɛeɛ. As at now, ɛmmaeɛ. Ɛwɔ sɛ mode ba na yɛhu yɛn way forward. Mma montwɛn ara mma September no mmɛduru na afei na mobɛ release. Wobɛhu sɛ ne afei ne yɛkɔ next year mu na afei na na ansa na wɔde aba abɛto scale. Saa na wɔn a wɔwiee la 2021 saa na wɔyɛɛ wɔn mu. Ɛkyɛ wobɛhu sɛ ɛbɛkɔ ara na next year na afei na ne yɛde abɛto scale. Na ɛno nso wohu sɛ ɛbɛfa nkurɔfoɔ foforɔ so de wɔn akɔ different ayi. Na asisisɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, time a wɔtwerɛeɛ no, time a wodiiuiɛ no deɛ, Yea, mowɔ amatwerɛ o. Wa mark time a, ebi koraa aboro one year ansa na yɛrefrɛ Ansa na wo. yɛrefrɛ no. Amoa bɛtwerɛ. Na yɛwie a, na yɛde notional date ne substantive date ayɛ dɛn? Aba. Notional date no yɛ time a na wodii wo. Ɛna substantive date yɛ time a wokɔtwerɛ exams no, yɛrelease Wo ɛno ho results de akatua na ama wo. yɛde Ɛno bɛma na wo. yɛde bɛma Na wo. adwuma no, ɛnyɛ sisie na mopɛ sɛ mosisi, anka mode saa aborɔfo akɛseɛ mmienu wei bɛto so. Ɛno na ohun sɛ woka na wokasa about collective agreement no. Ɛwɔ sɛ mpanyinfoɔ Ɔwɔ sɛ yɛkyɛ. ɛm ɛma wɔn ani kɔ saa nneɛma Yes. no ho paa because ɛyɛ adeɛ a ɛha. Me teacher ni mi ntumi mɛgyina obi anim ɛmɛka sɛ sei. Deɛ meyɛ no ɛho anaasɛ a- akatua a ɔwɔ sɛ ɔde ma me no na me expect. But deɛ me ɔwɔ sɛ ɔde ma me no ɔmfa ma me deɛ a, deɛ ɔwɔ sɛ meka biara anaasɛ deɛ ɔwɔ sɛ meyɛ biara mɛyɛ. Na ɛyɛ a na ɛduru mmerɛ bi a ɛyɛ a na ɛyɛ ya se yɛbɛyɛ ara yɛn mpanyinfoɔ nso edi anim a yɛde bɛka akyerɛ wɔn sɛ wɔn de bɛkɔ no so a ɛduru bɛ so a na wɔn nso so Ayɛ te sɛ deɛ ɛmfa wɔn. Aban no nsɛm wɔ den. Duru baabi aban no nsɛm wɔ den so na ɛyɛ o. Ne nsɛm wɔ den koraa dɛ fɛn ne wei ne ne ne ka. Twenty fifteen no na nka even pension ɛtiɛ two no na ɔsɛ start twenty fifteen. Twenty fifteen. Ɛna aban no hwɛ yɛ ohun sɛ sika a wɔsɛ o release ma yɛn de kɔ yɛn ɛyi no mu a yɛtumi invest no wɔanfa ama yɛn ti wɔfa kwati kwan fa parliament so ɛsan ɛyɛ law foforɔ de kɔ twenty twenty. Nti yɛn mpanyinfoɔ no na ɔwɔ sɛ wɔn ma wɔn ani da hɔ. Yɛn union leaders no wɔn na ɔwɔ sɛ wɔn ma wɔn ani da hɔ because teachers me ntumi nfiri m'akura ase mma me nim baabiara but mo na yɛyi mo sɛ mo yɛ mpanyinfoɔ a mo da yɛano a mo na efan sɛ mo bɛn mpanyinfoɔ no a mo tumi ne wɔn kasa on our behalf nti these are some of the things a ɔwɔ sɛ wɔn hwɛ in that collective agreement no a by August yɛ na ɛba abɛwie ɔwɔ sɛ wɔn san ɛyɛ foforɔ no ɔwɔ sɛ saa nneɛma no nyinaa wɔn hwɛ. Wohu sɛ wɔn nim saa no nti no union politics no nyinaa wɔn de wɔn ho awurawura mu o. Nti they even sponsor some of the candidates sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo ba a wɔn no yɛ yie a because wo na wokasa a ɛbɛpunu nti wo no yɛ sponsor wo nurse wawene a wo ba a wobɛtumi akasa. I think sɛ last time na yɛka about that sɛ yɛwɔ sɛ wɔn a yɛ choose wɔn as our leaders no wɔn ɛ ɛ ɛ ɛ twe wɔn ho firi that politics ne saa nneɛma because ɛmmoa. Politics no deɛ yɛntumi ntwe yɛn ho mfiri o but we need to be objective. Ayɛ part of us.
Yes asɛm no da hɔ a wɔsɛ wo ka. Ɛna sɛ meyɛ aban soso a. Sɛ mo reyi leader bi a na mɛhwɛ leader a mo bɛyi no because me mpɛ sɛ ɔde leader a wode no bɛba ɔba wabɛ ha bɛtwitwa ama akɔ a wabɛ ha ma adwene abaa biara nni hɔ a ɔbɛyɛ saa. Ɔwɔ sɛ ɔtumi gyina wo nan so. Ɔtumi gyina wo nan so. Sɛ yes. Ɔte woyɛ leader a ɔwɔ sɛ ɔtumi gyina wo nan so nti ɛbɛ srɛ wɔn because wɔn ma wɔn ani nwere na wɔn mmoa yɛ teacher ni sɛdeɛ meka yɛ mɛpɛ hwee madwuma na meyɛ sɛ mɛkɔ class room akɔ kyɛ ade bosome so a deɛ me diw no ɛwɔ sɛ me nsa ka ɛni kwan sɛ meha me ho ɛyɛ biribi ansa na deɛ ɛwɔ sɛ wode ma me no mpanyinfoɔ de ama me nti promotion exams no deɛ yɛatwerɛ akyɛ

Ɛno nti na yɛato abɔ aba ama mo sɛ mommɛdi yɛn anim na monyɛ. Nneɛma bi sei na yɛn teachers na ɛhia yɛn, nti monhwɛ na monyɛ ma yɛn. Maame Nkyia Mankranso District Director of Education, ɔse wɔn hɔ nso so koraa wɔn hia teacher deficit no, ebi both west and what, west and south, ɔse nyɛ Atwema Mponua nko ara, ɔse please Ahafo Ano South West too we need teachers. we need teachers o eh, we need teachers na kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ nko a nti teachers no ɛhia eh, sɛ yɛma wɔn kwan na wɔn de yɛ dɛn